Питрау үтте, җәй бетте диләр име? Әйе, нәкъ уникенче июльдә тереклек һәм үсемлек дөньясында үзгәреш чоры башлана. Нәкъ менә бу көнне җыеп киптерелгән кыр чәчәкләрен киптереп эчсәң, кайнатып эчсәң, барлык авыруларың китә диләр. Басу кырлардан, урманнардан җыеп алып кайткан чәчәкләр белән өй эчен, коймаларны, капканы бизиләр, ди. Кунакларга өжрешәләр, бу гадәт бүген дә сакланган. Әйдә әле без синең белән Кылычшыда яшәүче Борис дәдәй һәм Рая түти Усачевлар гаиләсенә кунакка барып кайтыйк. Әйдә соң, әйдә!
Борис дәдәй миңа күптәннән инде себерке бәйләргә өйрәтәм дигән иде. Әйдә киттек тизрәк!

Бу безгә бит, Алла бирса, алдагы көндә менә үзебезне чистарту өчен бик файдалы булыр. Иркенләп кенә, әйбәтләп кенә серләрчә, серләрчә, Алла бирса, бу Ярар, картым, ярар. Менә яфраклары ябалдаш булсын. Себерке бик матур булырга тиеш. Ва-ва-ва.
Аның самай кайынның сыйфаты, матурлыгы күрәсең бит, аның куе булсын яфраклары, яшел булсын, сарыланмасын. Бик тигез, өйгә алып кайткач, әйбәтләп чистартып җыябыз, Алла бирса. Бик яшел алма, яшел сыеграк булыр. Ия, ия, ия. Каша кайын булсын, әнә тигендә дә күренә әле. Бу кайын моның әйбәт, менә мин өзеп аламда, аны исне зурайтып, без аны өйгә кайткач, кыскарта, кыскарта, Алла бирса, чистартып җыярбыз. Алла бирса, балалар белән Ә семья белән көе. Алда җылларда, алда көндә. Бик матур, бик матур, бик матур, яфраклары бик матур, әле коелмаган, тишелмәгән, бик матур була карт. Әйе, әйе, карчык, Алла бирса. Мәтрүшкәләр кыстырыгыз, шифасы тияргә. Каенның иң иң аякларыгыз көйләнеп китәр бәлки. Каен агачларының Каен агачның иң матуры бу. Менә минем Шатан аякларының табана саран чабарга бик шәп булыр валла бирсә. Әйбәт булыр. Сиңа да файдасы тисен, миңа да файдасы тисен дип. Алла бирсә, Алла бирсә. Агачы да бик матур.
Әле менә монда да күренә, әнә бик ябалдаш, ябалдашларын аннан да алырсың. Барлык семьябызга да җитәрлек итеп. Әйе, әйе, әйе.
Җитәрлек итеп әзерлик инде. Куанып, сөенешеп, бергә-бергә мунчаның битендәнең игъракаты шушы

Бергәләшеп бәйләрбез. Балалар, без сезнең әтиләрегез белән менә шушындый мотор себеркеләр бәйләйдерик. Менә хәзер июльнең шундый матур вакыты, җәйнең матур вакыты. Вакыты. Менә без сезнең белән хәзер бергәләшеп, һәрберебезгә матур-матур итеп э, каен себертесе бәйли башлыйбыз. Сез дә өйрәнеп калыгыз бездән. Без сезгә ярдәм итәбез. Бергә-бергә без хәзер матур иттереп, һәрберебез өчен себерте бәйлиек. Күрәсез, ботакның самый э, каенның яшел яфраклы матур ботакларын җыеп кайттык бергәләшеп. Хәзер инде менә бергәләшеп барыбыз өчен дә Әкрен генә, ашыкмыйча, матур иттереп, себерке бәли башлыйбыз. Әйдәгез әле, балалар, миңа моңар бу каен себеркесенә менә бөт не кыстырырга була. Сары мәтрүшкә, зәңгәр мәтрүшкә, шулай ук менә әрем. Менә хәзер һәрберсенә аерым-аерым төрлечә инде куштырып, тәмле иттереп, бергәләшеп э, себер кизәйлиек. Вот, минем э, уртанчы улым, менә безгә бөтнектән бәйләйбез бу елы. Бөтнекне менә кыстыра ул уртасына, Әйдәле күрсә миңа тагын каем ботаклары өстиек бу ягына да. Һәрберсен инде бәйләгән вакытта аның тамгалы, хәзер күрәсез, кыстырма, элеккечә без моны бәйли торган идек. Мунчаладан, мунчала чыгара торган идек, суга салып, шул мунчала җебенә бәйли торган идек. Хәзер инде кыстырмадан гына эләктерәбез. Менә бөтнектән аерылып торсын дип, без бәйлибез. Кая мин икенче төрле кыстырмам барые. Менә булсын сарыны кыстырыйк инде. Бөтнектә и сары мәтрүшкәгә бер төрле куярбыз. Ә зәңгәр мәтрүшкәгә шулай ук әрем мәтрүшкәсенә куярбыз. Икенче мәле кор, син тотып тор. Мин кыстырам. Менә хәзер элек вакыт белән чагылып торганда әйтеп торам, тамыр карап мин хәзер бик рәхәт күрәсез бит менә. Ничек кенә әкрен генә тарттырып куябыз. Бу бик файдалы. Яли моны менә тор бу себерке элеп куйган икесен бергә бәйләгәч, менә элеп куйган. Кибе. Ә моны инде менә шулай тагын мунчага кергәндә тарттырып куябыз да куелмас өчен. Вот ничек җыйнак кына, матур гына. Бу бу иң беренчесе моны Кемгә? Калчык сиңа булыр бу бүләк итеп. Аннары инде миңа бәйләбез, аннары инде һәр булыгы балага атап, әкрен-әкрен генә менә шулай бәлиек балалар. Салкын тигәннән Әйе. бик файдалы булыр инде алай булгач. Әйе, ясыр әсеберкләрнең һәрберсенең дә э, ә бу каен себеркесенең э, безнең организмга файдасы бик күп. Аны иң беренче әйтсәң инде менә без ириләргә бит инде э, менә син Ванюша Син егет кеше, безнең мускулларны ныгытырга, шулай ук инде тән, тәннәрне ныгытырга, шулай каен себеркесе ул организмда дип күрәсең, шартларына куярга, куярга, шулай ук шулай ук тире катламын тирәнтен ныгытырга бик файдалы. Каялем тагын кызым, кызым бирәлен сары мәтрүшкә. Хәзер сары мәтрүшкәдән бәйләп җип бәрик. Газ бирә. Бу инде русчасы Вот. Эй, бирегез әле тагын биреп торыгыз әле. Әйе, монсысы сиңа булыр инде картым. Әйе, әйе, әйе.
Сиңа эремгә кыстырыбыз әле. Әрем ширләмәскә.
Менә хәзер рәттән барабыз инде менә шу. Әйе, әйе. Кызым генә булды. Ата бик юан бәйләсәк, аны монсага кергәч бит ни? Күтәрә алмассың. Күтәрәм ничә юк.
Юк, әремне миңа инде күрәсең бит. Сары сары мәтрүшкә кушып Аннары инде бөтенесен бергә-бергә катнаштырып та бәйләрбез. Сары матрешканы да бәйлибез сарысы белән. Менә тотып тор әле. Син үзеңә бәйләгәндә, мин кечкенә ботаклардан ботакларыма бәйләрмен. Да, менә хәзер Алла бирсә шулай итәбез. Ярый, ярыймы?
Ярый, ярый кызым, ярый. Оныкларыма менә матур чәчәктә кошарбыз әле, матур чәчәкләр. Алар үзләре дә чәчәк шикелле бик матур. Ну, бәйрәм өчен бик рәхәт. Безнең балалар икесен бергә бәйләп, бәйләп, асып куя барылар. Мәле.
Данила.
Хәзер инде тагын хәзер балалар нәрсә нәрсә барча? Син Юк, менә мин оныкларга бәйлим дигән имән. Давай син алса, мин дә әзерлим. Ә син дә инде оныкларга әзерлә. Шул вакытта бергәләшеп килербез. Ә минем бит имәннән дә ясыйбызмы әле пап? Э, хәзер әнә э, башта каеннан да ясый, аннан имәннән дә өстибез инде бергә. Әле безнең үсенте әниләр ботакларыбыз бик күп бит. Әкрен генә барсыннан да бәйләрбез. Менә хәзер әле менә катнаштырасы бар зәңгәр мәтрүшкә. Вот әйдәл кызым бир әле. Зәңгәр мәтрүшкәнең боларның бар шулай. Шәллә, кушмыек, мәтрүшкә. Быел бик уртасына кушабыз менә шулай. Ә зәңгәр мәтрүшкәгә бирәбез тартманың зәңгәрен. Раяу безнең кайдалы зәңгәр тартма. Эй, күзгә шул мисыр әле кыскарак менә балалар өчен инде. Бу бу кечкенәрәк була бабай. Бу җитмәс бу.
Ярар, кызыл белән бәйләгез.
Давай кызылны бәйләйм, бәйләйм.

Җырламас идем икене сез дусларым сөйкемле. Эй, кызым, молодец, молодец. Үскәч, әртис булырсың инде, кызым. Бигрәк матур җырлыйсың. Була, була, Алла бирсә булдыра.
Бик булдыра торган. Балалар апилегез әле, атыштан да бәйләп яши әле. Бигрәк файдалы бит ул, микробларны үтерә, организмга бик файдалы. Папа, нәрсә соң ул артыш?
Артыш инде нишләп инде. Ул можжевельник, аның орлыгы да бар. Аның орлыгы да медицинада безгә бик файдалы.
Як, як, ул менә кайнар суда пешерсәң, ул менә менә болай шәнче мидә шундый йомшак, җылы, тәмле ис, ис чыгара. Ботакларын бик күп итмә, җитә шушы. Иә, микробларны үтерә, организмга бик файдалы.
Менә файдасы икеләтә булсын, әрем дә кыстырып җибәр. Вот, вот, фаршын.
Әрем дә файдалы менә. Иң файдалы әрем ул төнәтмәсе дә бик файдалы, и шулай ук менә себер кесе дә бик файдалы. Без аны тек онлап кына бетермибез, без аны онларга тиеш, балаларга да онлатырга тиеш. Ул әрем

Балалар исәптә карагыз әле. Ох, менә ошып да. Монсы кайсыгыз иде исеменә бәйле икән. О, әрем, әрем катнаштырылган. Иң олы, иң олы улыбызга, иң олы. Димәк, бу кәчеге була. Тая. Ә, Бу именнәр турында парча җыр да бар бит. И, башу. Менә искә алгач инде бер имен турында бигрәк кортлар җырлый торган иде. Без үзебез дә җырлый торган идек. Менә кушкышында икәү яшь чагында бер-бер

Менә бит инде кулымда Эшләргә дә кирәк. Нинди матур җыр. Өйрәтерсең әле аннары.
Өйрәтерем, кызым, өйрәтерем. Минем хәзер башка эшем юк инде. Менә оныкларын да өйрәтербез, Алла бирса. Иә. Ә имәннәр турында җырлагач та, тагын имәннән дә балаларга да барыбызга да Карале. бәйлибез.
Артышка карата да бар инде. Әйдә наратларын җырлый. Нарат бика ошаган бит инде ул. Иә, иә. Менә Ансамбль мисәле. без аны, беләсеңме, но- нарат белән чыршыны елның Теләсә вакытында җыеп, ылысларын җәйме, кышмы, язмы, көзме, любой вакытта аның ботакларын җыеп, любой вакытта бәйләргә була. Кызым, моны онытмагыз балалар. Мәтрүшкәдә кыстырали, Леонид кабулыр монсысы. Әйтәм бит, нарат чаршана Любой вакытта җәйнең, кышның да төрле вакытында җыеп бәйләргә була. Ә инде менә бу имәннәрне малайларга файдасы күбрәк булсын. Инде берне кыстырган.
Булсын, булсын, күбрәк булсын.
Яхшы. Вот. Тәмләп кертеп куйыйк. Вот ничек балалар күңелле эшләр бара. Алдагы көндә дә менә шулай күңелле күңелле итеп бергә бергә синең беттем әллә кызым чәчәгең. Бейләргә дә бейләргә инде ул бит.
Сафига алып килегез әле чәчәкләр. Әйе. Кыстырыйк. Вот шулай. Вот ничек матур себерке бәйлибез. Барыбызга да файдалы булсын, барыбызга да җитәрлек булсын. Елларны матур гына итеп, үткәрергә, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә. Әле менә балалар үзегезгә дә бәйләтеп карарбыз. Һәрберегез Һәрберегез һәрберегез бәйләп әле карар. Кызым, әйдәле уйланыгыз, бик матур итеп ясыйк әле. Кечкенә генә чәчәктән генә җыйып. Үзе шикелле чәчәк кебек булсын. Менә болай мин ясаган идем, ярар микән? Ярый, эзгенә менә монда

Әйбәт кенә исән-сау гына матур итеп үсәргә, гәүдә булырга, шушы себерке матур себерке белән чабына чабына мунчада. Бергә бергә күңел итеп яшәргә. Һәр вакытта да безгә кунакка кайтып, менә шушылар безне сөендереп, бергә күңел итеп яшәргә, үсәргә гәүдә матур кыз булып. Хәзер инде Борис Карале, улым, монсыз сиңа булыр балакаем, дәме? Менә хәзер бабаең кысып бирә, Әйбәтләп кыш көне чирләмичә генә ниләргә. Монда төрле төрле чәчәк сихәте күп булыр балалар. Сихәте күп булыр. Балалар, аннан соң барыгыз әле җиләк җыеп алып кайтыгыз әле безгә. Менә монда гына тауда гына җиләк.

Балалар җиләктән кайтып җитәрләр. Безнең әле эшебез эшләнеп бетмәгән. Әйдә, эшләп бетергәч җырларбыз. Эшләп бетерик. Әкрен генә бетерик. Әйе. Менә монда инде гатавый берәү. Әйдә.

Карале, картым, минем оныкларыма ни кадәр җиләк җыйганнар. Эй, булганнар да инде үзләре. Эй, кызым, рәхмәтләр жаусын балакаем, күрәле. Менә бит карале. Эй! Алена, самовар кайнадымы кызым? Кайнап чыкты әйдә. Әйдә без алайса, тиз генә эшләрне бетерик тә чәйләр эчәрбез. Кызларым, ял итә торыгыз балакайлар. Хәзер тәмле җиләкләр белән чәйләр эчик.
Бигрәкләр дә уңганнар, бигрәкләр дә уңганнар. бәйләүне дәвам итәрбез, балалар. Бигрәк матур ай, якындыралар балалар. Сәт арасында шул кадәр күп нинди-нинди матур җиләкләр җыеп килдерәбез бу каршыга. Ай, ай, ну, балалар.
Сезгә ничек безгә ямле гармунга җырлаулары.
Балалар, без яшь чагында, сезнең әтиләрегез, сезнең шикелле бәләкәй чагында җырлый-җырлый Казаннарга барып җиттек. Менә хәзер инде шуны искә алып бергәләп карыйк әле. Без ничек җырлаганбыз икән? Яшь чакларны искә төшереп алыйк әле, балалар. Әйдәгез, карыйк әле, карыйк.

Пап, мам, моның кассетасы начарланган. Бу җырны җырлагыз әле. Әйдә җырлап карыйк. Алай булгаштан. Әйдәгез, уйнагыз. Бергәләп без аны бу җырларга тиеш. Әйдәгез әле искә алып бер җырлап карыйк бергәләп. Балалар, сез дә тыңлагыз, ит кушылыгыз. Өйрәнерсез сез дә. Әйе.
Без анда әкрен кирәкне беләбез җырлыйбыз, яратып җырлый торган җырны. Менә шуны хәзер бергәләп җырлыйбыз.

Менә Питрау да җитте, үләннәр дә җыябыз, җиләк тә җыйдык. Әле пироклар пешердегезме? Иртән инде пешердек. Менә, хәзер менә мин инде бүген үлән җыйдым менә. Сезнең белән очрашканчы Менә очраштык. Мин сезне кайсы бер үләннәр белән таныштырырмын әле. Үзегез дә яңадан җыярсыз. Безнең элекеге заманда, борынгы заманда имче карчыкларыбыз, имче диеп инде менә шул үләннәрне белүче, аларны яңадан соң кулланырга өйрәтүче безнең керәшен әбиләрен имче карчыклар дип атаганнар. Менә алар питрау көнне махсус әзерләнеп, матур итеп киенеп, мунчалар кереп чыгып, Ходайдан игелекләр, ярдәмнәр сорап, алар иртүк торып чыгып киткәннәр, менә шушы болыннар буена үләннәр җыярга чыгып киткәннәр. 40 ызаннан җыелган 40 төрле үлән Кырык чирдән дава. Менә шуның өчен кырык ызаннан, хәзер инде мин кырык ызаннан җыелган кырык төрле үлән турында сөйләсәм, бик озакка китә шул. Аңа менә бүгенге көндә, менә хәзер, менә шушы җиләк җыйган чагында җыярлыкларын мин сезгә әйтеп китәм әле бүген. Менә шушы бик матур, менә иснәп кара әле син аны. Менә кара әле, нәрсә исләре килә? Шомырт исе киләме? Килә. Менә шушы, менә ул безнең татарча тубылгы дип атала, русча таволга. Менә шушы, әле аны тагын икенче бер исеме бар, лабазник дигәне дә бар. Менә бу үлән бик тә яхшы үлән, бу табигый аспирин. Элек дарулар булмаган чагында менә шушы температураны төшерергә, кан сыеклар өчен менә шушы тубылгыны җыйганнар. киптергәннәр. Әмма бер шундый үзенчәлеге бар, бу яңгырдан соң җыелырга тиеш түгел. Гомумән, бер үләнне дә яңгыр яуганнан соң хотя бы бер сутка үссен, менә шуннан соң гына җыярга кирәк. Менә шушы өлеш, менә шушы өлеш бер ярты литрлы банкага җитә. Менә шушы бүгенге көндә бигрәк тә, чөнки менә күпләребез авырый. э, кан сыекланырга тиеш. Менә шушыны ярты литрлы э, банкада э, әгәр дә нидә кайнар су агызып, кичтән агызып куйсак та ярый, иртән инде ач карынга шуның где-то бер ярты стакан эчеп куйсак, ә калган өлешен көн дәвамында эчсәк, менә бу кан сыекларга кан чистартырга бик яхшы үлән. Ә ул әле аның тәме чыга, заваркага кушып эчсәң, чәй итеп тә эчәргә була. Менә моны һәрвакыт истә тотыгыз, тотып тор, Ариночка. Тагын кан турында сөйли башлагач, син инде тагын бер үләнне дә күрсәтим әле. Менә монсы икенче заннан алынган. Бусы, беләсеңме, исеме? Әйтә әле. Тукран баш, ие, бу безнең кливер инде. Моны куяннар да бик ярата, әмә кешегә дә бу бик файдалы икән. Менә бу сосудларны чистартып, кан тамырларын чистартыр өченгә, кемнәрнең башлары бик авырта, менә алар моны эчәргә тиеш. Термоска анда где-то менә шушындый башын гына өзеп, бер бишне, алтыны бер стаканда пешереп, например, и ана шуны эчеп йөрсәң, көн дәвамында йотым-йотым гына. Бер чагында да тагын бер әйберне исегезгә калдырыгыз, дару үләннәрен кайнатканнан соң, я булмаса, менә шулай төнләткәннән соң аларны теге сразу гына эчеп куярга ярамый. Әйе, тотар. Э, юк, э, йотып, йотып эчәргә кирәк. Менә бер э, әгәр дә без аны ярты литр эшлибез икән, ярты литрны без көн дәвамында эчәргә тиешбез. Ашау араларында. Ач карынга юкмы? Ач карынга да ярый. Әмма менә ашау вакытында аларның файдасы бик булып бетми, узып китә ул. Шуңа күрә менә шушы ике ашау арасында ач карынга. Аннары бүгенге көндә менә хәзер эссе китте. Безнең бөтен җирләрдә менә шушындый кем әйтә, кайсыгыз? Сукыр кычытка. Бу безнең э, пустырник инде бу. Менә ул хәл как раз чәчәк аткан чагы. Менә кан басымы белән бик интегәләр бит инде. Менә шул кан басымы белән интегүчеләр, менә әллә кая аптекага чабасы юк, үзебезнең кырда үсә. Менә шушы өлеше бер стаканга, менә шушы кан басымы күтәрелгәндә, менә шушыны эчеп куярга, тынычландыра. Кайсыбер вакыт нервылар бит инде безнең барыбызныкы да бик беткән. Менә шул вакытларда менә шушы безнең пустырник чыккан бик тә булыша. Инде хәзер тагын менә җиләккә барганда күргәнсездер, оеш оеш шушындый группа группа булып үсеп утыра. Татарчасын кем әйтә? Татарчасы безнеңчә, керәшенчә. Менә белмисең, син дә белмисеңме? Булан уты бу. Болану дисең. Менә шушының яфраклары, чәчәге дә, яфраклары да менә шушылай итеп чәй әзерлиләр. Менә шушылай иттереп, уалап, башта менә шушылай, шушылай, шушылай иттереп, аннары кояшта киптерергә була моны менә шушылай. Менә ул менә кыш көне моны чәй итеп эчәргә, хәзер эчсәң дә була. Шул күп төрле чирләргә файда бу болан уты. Менә күрсәтәм мин. Аннарысын э, менә эчке органнар дибез инде. Анда безнең эчке органнар э, менә моны үләнне татып чыгардым да хәзер. Эчке органнар инде ишәклекләр, бавыр, үпкә, э, бөерләр. Менә бу исемен беләсеңме? Нәрсә дип әйтәсең? Ябышкак. Ябышкак. Төп дөрес ябышкак. Бу э, ней, катмаренник Цепкий. Ябыша ул. Менә киемгә ябыша, бетте, менә шулай итеп тора инде. Менә шуңа күрә бу подмаринник цепкий. Менә без аны чүп диеп утап атабыз гел. Әйме кирәкми дип. Ә ул бик тә файдалы үлән икән менә бу подмаринник цепкий ябышкак. Менә моны да ул менә чүп утаганда бәрәңге арасында да бар. Ну хәзер бәрәңгеләрне агулыйбыз инде, аннан алмыйбыз. Менә шулай болында йөргәндә җыебыз боларны. Ә инде бу сары мәтрүшкәне инде җиләк җыйганда сары мәтрүшкәне Менә бу зәңгәр мәтрүшкәне, аларны инде без сөйләмәсәм дә, беләсез инде нәрсә өчен икәнен дә, һәрвакыт очраса алабыз инде. Кайткач чәй эчәбез җиләкләп алар белән. Инде тагын минем күрсәтәсе тагын бер килгән дигән. Менә бу. Менә хәзер бит бүген себеркеләр әзерлибез бит инде без, име? Менә себерке арасына кыстырырга. Иң шәп менә шушы Бөтен сулыш органнары белән җафа чиккәндә шушы әрем, мунчада, себерке арасында шушы кыстырылган булса, анда ул инде себерке, каен себеркесе үзе бер антисептик шундый бөтен сулыш юлларын ача торган. Бусы да өстәлсә, бу бигрәк тә бер үзенә күрә бер дәва булып чыга инде мунчада чабыну. Менә бу үлән әремне ак әрем дибез, ә корым кара әрем дигәне дә бар. Аларның шундый дәвалау ниләре, икесенеке дә бер диярлек. Бусы кара әрем, бусы ак әрем дибез без моны. Менә безнең якларда үсә торган. Болар бик яхшы. Болар элеккеге вакытта безнең әбиләр моны тәрәзә өсләренә кыстырганнар, ишек өсләренә кыстырганнар. Аннары соң ни кесәләренә менә шулай итеп алып тыгып йөргәннәр. Имеш тә яман көчләрдән саклый исе моның. Гомумән, моны бакчада да кулланырга була, кәбестәләрне, башка ниләрне теге күбәләкләрдән саклау өчен дә, шулай бит, кулланарбыз ансын да. Бусы инде себеркегә куша торган ботник, мята инде. Моның чәе тәмле. Менә мунчада шушындый себерке кыстыр, себеркегә кыстырылган булса, аның исе мунчадан чыга инде тәмле булып. Аннары соң шуның белән чәй эчкәч, Кайткач та үзенә бер шифа бит инде. Аннары бусы безнең шалфей дигән үлән. Менә моны инде псиберкегә кыстырып бәйләсәң, шалфейны, ул менә шушы сулыш органнарын чистартыр өченге теге авырып температура булмаганда гына мунча керәсең бит. Менә шул вакытларда шушы шалфей белән я аны Теге заварка ясап ташка сибәргә инде, ачылып чистарсын өчен. Менә шушы какырыклар, бөтен теге мокроталар килеп бетсен өчен дә менә шушны себеркегә кыстырырга кирәк. Әле себерке бәйләдегезме? Менә бүген инде алар. Менә себерке бәйләгәндә син боларны исеңә ал. Менә төрле менә безнең әнине, бөтнекне, әремне, менә шушы шалфейны, зверобойларны, мәтрүшкәләрне. Тагын кушабыз бит инде, тагын нәрсәләр. Менә монда мин бик күп кенә әйтеп калдым. Бу безнең цикорий. Аны мин кечкенә чагымда дегет чәчкәсе ди торганнар, дегет үләне диеп. Нәрсә өчен алай дип әйткәннәрен әйтә алмыйм, бәлки аның менә бераз сагы шундый ни булгандыр инде. Бу бөтен җирдә дә үсә, моның чәчкәсе дә, тамыры бигрәк инде монсының. Аннары хәзер тагын бер нәрсә әйтеп китәм. Менә хәзер без үләннәрнең, чәчәкләрнең өсләрен җыябыз бит, өскүл өсләрен. Ә инде менә Питраудан соң, менә шушы безнең имче әбиләребез, имче түтиләребез, алар белгәннәр. Питраудан соң үләннең шифасы тамырда, тамырдан җыя башлыйбыз инде әкрен генә тамыры. Элеккеге заманда бөтен кеше дә үлән җыймаган. Белгәннәре генә җыйган. Ко, аннары соң ул җыючылары да артыгын җыймаганнар. Менә күпме җитәрлеген генә. Шулай булгачтын, табигатькә караш бик зур булган. Шуңа күрә табигать тә аларны саклаган. Менә ней табигатькә шундый сак караган кешене бит инде ярдәм иткән дип әйтәсем килә. Саклаган дигән сүзем шул инде, ярдәм иткән, үзенең шифасын биргән. Нигә? Юкка барга таптап йөрмәскә, юкка барга сындырмаска. Элеккеге вакытта каенчы беркесен дә бары тик сындырып кына алып, һәрберсенә рәхмәт әйтергә куша торган булганнар. Һәрбер ботакны. Ә без хәзер бит инде балта алабыз да, кыркып чыгабыз да, аннары бәйлибез. Бу дөрес эш түгел инде, менә элеккеге вакытта Безнең әби-бабайларыбыз бездән бик күпкә, аларның белемнәре булмаса да, акыллары бик күпкә зур булган. Шуңа күрә, әйдәгез, менә инде хәзер кайтыйк, башка эшләрне дә эшлик. Җиләкләрне менә урнаштырасы бар, үләннәрне хәзер әйбәт итеп. Только бер генә әйбер әйтәм, бу үләннәрне күләткәдә киптерегез инде. Әйдәгез, кайтыйк, әйдәгез.